Ti'n iawn, Met? Ti'n iawn, Met? How's it going? How's it going? Oh, beth yna le? Windswept. Diolch i chdi am ddod draw heddiw, Rhys. Diolch am y gohoddiad, dy Sara. O, croeso, dy boi. Dwi just mor proud de, bod fi di manager cael hogedd wedi siarad efo fi, chos dwi'n meddwl mm. bod o mor bwysig, a dyda chi mae'n siarad na dach. So, no. Dwi jyst yn mor falch bod fi wedi manage cael chdi draw heddiw i fod yn rhan o hyn. So mae rhan fwyaf o bobl yn hmm. nabod chdi fel Rhys Fleur de Lis, dwi'n tybio. Berig, yndi. Yn dydy fel am y rhan fwyaf yeah. o'r bobl sy'n mynd i fod yn gwrando ar hwn yn nabod chdi. Ond mae'n bwysig i ni rannu bod chdi yn athro hefyd, dim just canwr blaen fflyd y lid. Do, na, ti'n bod, fydra i'n neud yr y miri rock ar ôl na drwy'r adeg. O na, so, um, na, ond ia, dwi'n athro cynradd. Na chdi. Yndw. Sut wt ti'n maneidio 'ta 'de ca'l y balans rhwng hynna achos ma' bod yn athro cynradd llawn amser ag ugen... Ie. ...weekends yn rili anodd sut ti'n ffindio'r balans chwaith? Mae o'n anodd mae o'n mae o'n rili anodd yym dwi dwi yn ofnadwy am gadw'n brysur. Dwi licio... Oce. ...bod yn brysur. Yym a wedyn ond mae o'n siwtio. Oce ma'n gweithio i chdi. Achos t'o' dy' Llun dy Mowrth Mercher dy Fed dy Gwener. dwi'n gwaith. A yeah. wedyn, a wedyn so, dros y pen wythnos wedyn, dwi'n cael bod yn rock and roll. Cael ti go iawn ta? Dwi'n bach, a beth yw'r gan Bryn Fona? Rebel Weekend. Weekend. Ti'n meddwl, dwi'n gwybod, ella mod i deep down da. Yeah. Ella mod i. Um, ond eto, na, dwi'n... Dwi'n ddigon o glown drw redeg t'bo'? Wt ti fel athro hefyd? Yndw. Wt ti'r joker 'na'n gwaith wyt hefyd? Ma' hiwmor yn rwbath rili pwysig hefyd dwi me'wl. Oce. Yndi. Oce cwestiwn diddorol. Oce. Ti'n iwsio hiwmor weithia' 'de? Hmm. I gyfro' sut ti'n teimlo? O ie yndw. Mae o mae o mae o ryw fath o be' sa chdi'n ei alw o 'da fatha ryw gard yna ma' siŵr t- ydi o. Ie. Yn naturiol t- yy t'od yym ti'n cracio jôc. Ie. A ma' rywun yn mynd i chwerthin.

beryg fod o'n rhywbeth i wneud ella efo nerves 'de. Oce. Bo' ni'n... Pryd ti'n cofio cychwyn stryglo efo nerves ta? Yym, swn i'n feddwl 'de, yy dechra ysgol uwchradd ella. Oce. Swn i'n meddwl. Yym, jyst y mater o fynd i ysgol fowr. O'n i'n o'n i'n o'n i'n blentyn fatha, o, actio, llwyfan. Oce, reit. O, ie. Love it. O! Wrth fy modd efo sylw 'de Sara. Dwi'm 'di newid e dwi'm 'di newid e eto o gwbwl ia. Ond wrth fy modd efo sylw 'de a o ia. Ond ma' raid bod yn nerfus yn cefn ta? Ma' raid 'de ond mae o'n dw- dw- dwi'n byw ar y t'od fel ma' bobol yn deu' o ma' byw ar 'i nyrs. Ie tad a ma' wir. 'De? Mae o'n. Ond dwi'n byw ar 'yn nyrs a dwi'n licio fo. Ok, diddorol. Sy'n bonkers. A dwi, dwi'm wedi dweud hynna allan yn uchel o blaen, ond okay. mae fatha cyn be bynnag dwi'n neud, dwi'n mynd i siarad o flaen pobl, cyfarfod pobl newydd, um, mynd ar lwyfan, be bynnag, fatha, mae'r nervous yn stupid da. Deitha mm. fi beth sy'n mynd trwy dy feddwl ti so ti gan, gan llwyfan, mm. barod i fynd i gig, achos da chi'n neud gigs mowr, so dim just pubs mm. da chi'n neud bellach. No, yeah. Beth sy'n digwydd i'r hys? Beth sy'n be, be so, narratif? Mae'n dibynnu sut dwi'n teimlo ar y diwrnod. Okay. Os dwi'n hyderus, a dy daw am bod fi'n cael gwybod bod lle wedi gwerthu allan, yeah. dwi'n dwi, dwi, dwi, dwi fwy excited. Oh, okay. a dwi, a mae'r hyder yna, dwi wedi gallu gwerthu sioe allan. Bril. Ma, ma, to, da, da ni lle wedi, um, mm. mae'r ma bobl yn mynd i fod yna, chos okay. to, faint o gigs ar hyd y blynyddoedd dwi wedi gwneud e, a sa'n neb yna, a dwi'n meddwl neb yeah. de. A mae o wastad, hwnna ti'n,

Yym, llinell ddech- ddechrau nag oes? Ie, So ma' nw... na. Tydyn nw'm yn leinio fyny fatha Na, ras ceffyla. ie. Ma' nw'n mynd rownd a rownd a rownd. Oce. A wedyn fel ar y tro rownd 'lly 'de fydda i'n cerddad 'on. A that's it. A dyna fo. A ti'n iawn. A dwi'n done. Ond o ie teimlo'n sâl a fatha... Ridiculous dydi bechod? A ma' pawb t'od ma' lot

Na, fanna dw dwi... Ie. ...fwy cyffyrddus yn fanna na gefn llwyfan. Ie. A ma' ynna'n bonkers rili dydi? Wel mae o jyst yn amazing bo' chdi'n rhannu hynna achos o' 'na lo- fel dwi ddeu' so' 'na lot o bobol yn me'wl bo' chdi'n... Ie a ma' 'na lot yn dod fyny a deu' o ti'm yn nervous siŵr. Ie. Ti 'di neu' hyn o... Ie. ...o ond fatha na ma' hynna gneud gig o flaen ugian o bobol hynna'n waeth weithia'. Oh gosh yndi siŵr. T'od fatha chwara'n lounge rywun ne' fatha... Ie yndi. ...petha... A ma' powb yn gwetsach chdi. O petha bach na- lle ma' powb yn ddistaw. Mewn gig fatha rock and roll ma' mae o'n mae o'n brysur ma' 'na bobol siarad. Ie. Sa neb yn mynd i fod yn dawel a jyst gwrando. Nagos, na. Ond wedyn pan ti'n neu' rwbath fatha nesh i neu' yym dwy gân efo Siôn sy yn y band yym c- cyn lansiad llyfr Mam yn Rorial... O ie ie. ...blwyddyn hir yn ôl.

Chdi sy'n sgwennu lot o'r lyrics a petha... Ia. ...Rhys ia? Ia. Yn y yn y band? So y geiriau i gyd. 'Na chdi oce. Yym d- fi 'di joban bach fi 'di hynny 'lly a wedyn ma' b- y broses ydi yn yn fwy amal na beidio ydi dwi'n dod fyny efo ryw syniad bach boed o efo geiria ne' beidio dwi roid yr hogia a ma' nw roid yr... O neis. ...hud a lledrith 'ma arno fo a ma'n... Oce. ...troi o fewn i... Rhoi miwsig rownd o fo 'lly. ...i i gân Fleur de Lys 'lly yym ond ia. Lle ma'r geiria 'na'n dod o ta? Ydi hwnna'n rhyw fath o ryw broses yym Rhyddhau i chdi ta be? Gor'o' bod. Or is it not that deep? Gor'o' bod. Yndi. Oce. Dwi'n dwi'n trio fod mor onast a dwi'n gallu yn 'y ngeiria'. Ma' mae o'n mae o rwbath creadigol mae o mae o'n rwbath dwi'n ofnadwy o ofalus a dwi'n amddiffynnol ohono fo dwi... Ie. ...ma' mor ma' n'w fatha babis fi. Yndi ma' siŵr. Yym a ma' raid i gân neu' sense.

I don't know os fi'n galw fi'n artist am wn i ond fatha o ran ti'n ti'n be' bynnag rhwy bynnag sy'n creu 'de? Ie. Bo' chdi'n yn yn yn neud llynia ne' be' bynnag yy ne' sgwennu storis ta be' miwsic be' bynnag ie ma' gen ti ma' ma' bob dim ti'n yy pigo fy- pigo fyny ar y ffor... 'Na chdi. ...yn dy fywyd. Ie ac yn mynd i fewn i'r grochen. Ti gallu jyst pigo n'w a ti gallu 'tha canolbwyntio ar y petha bach 'na. Hmm. ...a wedyn chwythu n'w fyny yn yn fawr. Ie ie. Yym ne' roid y chwydd widyr 'na arnyn n'w.

yn y fo does? Chdi, ocê. Yym i chdi ga'l yr ymateb achos ti isio bobol joio a ti isio... A cofio'r gân 'fyd. ...a gwbo be' ma' bobol licio 'de? So yn bersonol... Hmm. ...are you a people pleaser? So dim Rhys y canwr. Oce. Yym dwi isio plesio oes. Oce. Swn i ddeud. Yym swn i'n ie s- dwi dwi licio neud pobol yn hapus dwi... Ie. ...licio... Ie. ...fatha ca'l yr egni yna bod o yn neud n'w chwerthin bo' nw'n neud be' bynnag dwi... Ie. ...dwi yn licio ynna. Eto, hiwmor 'de? Ia. Mynd o mewn iddo fo eto. Ti yn iwsio hiwmor lot dwyt? Yndw. Dwi'n sylwi hynna achos do dwi'n nabod chdi o tu allan i hyn. Ie. Ti yn ti'n licio jocio dwyt? Yndw dwi'n licio tynnu ar. O dwi'n licio tynnu ar a dwi'n licio pobol dynnu arna fi hefyd. Hmm. Dwi'n dwi'n licio hynna. Yym dwi'm gwbo lle ma' ma' mam fel 'a 'de. Ma' mam fel 'a ag o'dd 'yn nhaid fel 'a'n tynnu ar ac yn bywro- yn fyfroclyd 'de. Ie. Yym a dim byd fatha cars na ma' ma' o jyst o gwbwl 'de. Ond yym na. Ond ma'n helpu chdi ma' raid ydi? Ma' raid yndi jyst... Ma' ryw fath o coping mechanism ma' raid bod o. Neu'r ice breaker 'de fatha... Ie oce. ...t'od ma' ma'r nesh i ddarllan yn rwla ryw dro bo' bobol yn deulu sôn am y tywydd peth cynta. Hmm yndi. Mewn sgwrs. Yndi. Achos bod o'n bwnc cadarn. Ie yndi. Ma' powb yn gallu siarad am y tywydd. O mae'n braf. Yndi dydi. A that's it. A, a wedyn ti'n gallu mynd, reit, a, oce, okay, steddwch lawr, yeah, da ni yeah. angen siarad am yeah, that. Yeah, yeah. yeah. Um, ac mae hynna'n ffynnu, ond allan na dyna di thing bach fi yn lle'r tywydd ydy just joc, de. Just joc bach. Dwi, dwi sy'n modd bod chdi'n iwsio'r humor na, a mae yna mm. reswm bod tro pam da ni'n iwsio canol bethau yn, yn, yn, yn ffurf o gymdeithasu. Ond wyt ti Rioed wedi bod yn isel, Rhys, oes 'na adega yn dy fywyd lle 'di'r hiwmor 'na ddim hyd yn o'd yn yn gweithio neu'n helpu? Am wn i, naddo. Oce. Am y rheswm mod i'n cymryd petha'n ysgafn 'de? Reit, 'na chdi. Yym dwi t'od dwi'm yn gwbo ma'r ma'r ffordd lle dwi'n meddwl ella yn deillio o o wel un waith ti yma 'de. 'Na chdi. Yym. Ia oce. Ti'n gneud y mwya ohono fo be' 'di peth gwaetha fedru ddigwydd? Ond dwi yn gorbryderu 'de yn ofnadwy nai'm 'di poeni nai fatha meddwl o be' dwi myn' neu' ŵan o os 'di hyn yn digwydd... Oce. ...a petha fel 'a a dwi yn dod â fo lawr dwi 'di dau fy hun lawr i'r ddaear wrth ddeud mêt ti mond yma fatha unwaith fatha... Ti'n gallu rationaleisio fo. ...sa hyn i gyd yn gallu bod drosodd ŵan. Ie. Yym a ma' 'na ma' 'na wel dwi wastad dod yn ôl i'r car glas iawn a ma' ma' o'n rwbeth dwi dwi 'di sticio efo ers t- chydig o flynyddodd ŵan t'od sôn am ryw bum chwe mlynadd yn ôl ŵan iawn a dwi siŵr o'n i'n fatha ella a cân o'r diwrnoda 'na. Pawb yn ca'l n'w yndi? Yndi tad? T'od... Ar gân dy... ...dwi Ti'n cael yn isel. Fatha ma'n normal yndi? Sut ti'n gwbo hynna 'ta? Sut ti'n gwbo bo' chdi'n ca'l un o'r diwrnoda 'na? Pan dwi'n mynd mynadd. Oce. A jyst mynd a dwi'n ista'n fan ella ar y ffor rwla a dwi mynd sut dwi'n mynd i neu' hyn heddiw 'ma? Oce. 'Chos fatha ti... Iawn. ...ti'n bod dy fatri di'n fflat 'de... Ie. ...jyst wedi bod gigs 'di bod weekend gin ti wsos hegar yn gwaith ar y ffor... Ie. ...a ti mynd

yr afael lawr. Hmm. A wedyn fydda i'n mynd, oce. A dw wedyn dwi'n gwybod, ne, mae mynd, golwg di blino arno chdi Rhys. Na chdi, oce. A wedyn fydda i fatha, oce, dwi angen rest de. A na i gymryd rest de. A dwi'n Oce. meddwl fatha, dim alarms, codi Good. hanner dydd, Ie. fatha, t'od, slobio de. Iawn de! Gwatcha teli de. Mae isio. Neud dim byd. A Ie. mae gynna fi'r ddawn o allu neu hynny o ran... Oce. ...neud dim byd 'de. Ie. Ond ma' hynna'n iach tho. T'mo'? Ti angan hynna weithia' Rhys. O mor bwysig a dylswn i... Ie. ...rhyw fath o fatha planio allan on' fedri di'm planio weithia' na'm dri so... Na fedri ag eto 'dan ni'n dod yn ôl i pa mor brysur ti 'de? Hmm. Achos bo' chdi yn gigio'r weekends ti'm yn... Ie dyna 'di o. ...hyd yn o'd ca'l y weekends chdi 'di... Na. Hei ti licio pysgota dwyt?

Amazing! Ti'n dda, ti'n reit! A wedyn, dwi wedi bod wrthi wedyn yn gwneud cystadlaethau, um, a pysgota, pysgod mowr a... Sut ti'n ffitio hyn i gyd i fewn, Rhys bach? Wel, ia, dyna di'r peth. Efo'r sgota, dwi yn dueddol o fynd, mae rhaid i fi sgota da. Okay. Mae rhaid i fi gael y diwrnod yna bob mis, gorau bod. Okay. Ben dy hun? Ben fy hun, wel, pysgota cystadleuaeth ydw i. Ocê. So, mae o m- m- mae o'n gallu bod yn intense, ond hmm. wedyn mae yna fwy iddo fo 'de na mae pobl yn feddwl. Ocê. 'C'os ma' be' ma' pobol fel 'di ti fatha yw'r nom ar ochr ryw afon rwla 'de Ie. 'de fel hyn. Iawn drw dydd 'de iawn. Ie. A ia ma' bod yn yr awyr agored a clywed yr adar felly 'de ond fatha dwi dwi'm mewn cystadleuaeth dwi'n trio curo 'de Ie, fatha. ocê. A wedyn ond be' dwi'n boeni amdan Ie. 'de? Ar y diwrnod yna ydi bo' 'na sgodyn bach yn dŵad. Hmm. Ag yn byta be' bynnag sgin i ar y bachyn 'na. Hmm. Hwnna 'di'r unig concern... Oce. ...sgynna fi. So ti'n gallu roid y ffocws jyst ar hwnna dwyt? Dwi roid ffocws fi ar rwbath 'de sy golygu dim byd... Ie. ...ar y ddiwedd y pump awr 'na dwi sgota. Chdi. Ie. 'Di o golygu dim byd. Na. Os dwi'n mynd o 'na a dwi'm 'di dal ddim byd so be it. Dim ots 'na. Alli di'm newid wnna. Ie. A ma' jyst y tawelwch meddwl 'na a gallu canolbwyntio ar rwbath mor ddibwys ella. Ie. 'De? Ie. Rili pan ma'n dod i'r... Ie. ...crunch dydi o rili 'im ots os dwi'n Na. curo ne' ddim 'de? Na, chdi siŵr. Yym ond dwi yn teimlo efo hwnna dwi'n dueddol i planio allan fwy o ran reit 'nai neud amser a 'nai fynd dwi, be bynnag di plania, na i fynd, reit, oce, ond dwi mynd i drio sgota diwrnod yna, y mis okay. yna. Mae pwy ti'n amgylchynu dyn nhw, dy, dy network di, yeah. mae mor bwysig achos mae hynna yn dy greisus. Ie, yeah, yn hollol. Neu pan ti'n meddwl bod y byd na ar ben. Ie. Yeah. Mae mor bwysig bod gen ti rhywun yeah. i droi at a dweud, o, oh, mm. ti'n dwi'n mynd teimlo'n gret. Ie. Yeah. Ti, ni di wneud hynna, Rhys? Ti'n mynd dda? Oce. Okay. Hollol. Dwi wedi gwella llwyth o'n i typical dyn. Oce. Typical a be' dwi ddeu- feddwl o hynny ydi botlo petha fyny. Oce. Jyst fatha o ie yym a com pat fatha t'od a ci- roid y peth 'na mewn... Weithia' ti gor'o' roid peth mewn jar. Weithia' ti gor'o' roid y thing 'na 'de... Wyt. Ie. ...yn y jar 'c'os fedri di'm neu' 'im byd arno fo. Ie ie. Allan dy reolaeth di. Ie.

bo' gennych chdi bo' chdi'n gwbod bod o'n iawn jyst fatha dyn ŵan 'de? Ia. Iawn. Ma'n iawn ffonio a deu' tisio mynd am banad? Yndi Rhys. Ti'm yn goro n- fatha neud stwff ma' panad yn iawn 'de? Ti'm yn goro mynd am sesh na. Ti'm... Yn union. Ma' ma' 'na ryw fath o fatha fel dwi'm yn gwbod ia fatha t'od yr o 'lly. Yy ia. Lle t'od n- ma' sa'm byd yn bod efo galw draw. A jyst ca'l panad efo rywun. A gofyn ti'n iawn 'de? Sut ti'n teimlo? Neu peint yy pe- peint yn fine ne' be' bynnag ond fatha 'di o'm yn gor'o' bod yn fatha bo' 'na fatha stigma o ran fatha o na ma' raid ni neu' rwbath os dw i'n gwel' chdi. Ie dwi gwbo ma' trefnu rwbath 'lly. Ia ma' raid trefnu 'dan ni'n gneu' rwbath ma' 'dan ni'n 'dan ni'n gor'o' mynd i watsiad wbath ne' gneud hyn ne' llall ne' arall. Lle ma' wnna iawn jys mynd ey mêt be' be' be' ti neu'? Ti isio sigarad? Ie. Naw da. Ond dwi'n lwcus iawn iawn iawn iawn bo' gynna i fatha yr rhwydwaith o bobol 'ma o nghwmpas i lle dwi'n teimlo fedrai fynd Ie. O dwi'm yn teimlo'n grêt heddiw ma' ma' hy- sy neu' hyn ar 'yn Ie. meddwl i o be' dwi'n mynd i neu' a llall ag arall. T'o' dwi fe'wl? Nei dy hunan fo hogia 'fyd? Nai. Oce so ma'r ma' criw chi ma' raid yn yn dda am siarad am betha 'fyd. 'Dan ni reit da o ran t'od ma' so gen ti dy ffrind penodol a ti gallu mynd ato fo a ti gallu mynd mêt fatha a ma' gennon ni'r un... Dwi lyfio hynna. ...ma' gennon ni'r un dea- ddealltwriaeth rhwngtha ni. Ie. A 'dan ni'n gallu jyst neu' hynna 'dan ni'n gallu jyst mynd ti isio panad? A mae o fatha ryw cod yndi fatha lle ti fatha o oce something's up then ne' ma' 'na rwbath. O dwi licio hynna Rhys. Ond dylsa powb ga'l fatha person... Ie. ...panad n'w 'de? Ie. Jyst yym ne' person peint ne' be' bynnag fatha be' bynnag ti isio ia? Fatha geith fod yn goctel ti isio 'de? Geith fod. Ie neu iced tea. Gei di beth bynnag ti isio boi. Ond yy... Mond bo' chi isio siarad. Jyst bo' chdi siarad 'de a bo' gy- bo' chdi'n g- bo' gynnych chdi fatha rywun yna sy'n gwbod be' t- ti'm ben dy hun. Ma' mor cliche yndi? Ma' powb yn deu' o ti'm ar ben dy hun. Dw't ti ddim fel 'na. Na ond ofn rhoid y broblema... Ie. ...wt ti ar bobol 'de? D- hwnna dwi'n ffendio yn 'yn ngwaith fwya ma' pobol yn deud o dwi'm isio bod yn boen ar bobol.

Iawn? Ff- a- as in ffo- odd o'n neud... Ia. ...stiw- odd o'n ne- odd o'n mynd yn yy t'wod yn yn gyflym... Ie. ...iawn. A dw'mo' be' odd o 'de instinct fi 'de reverse a jyst mynd yn ôl a nath o jys... Oce. ...nath o jyst fatha... Waw. ...pasio blaen y car. A ma' hynna'n... Neis. ...'di sticio 'fo fi wsdi Sara. Fatha dw'm yn gwbo be' 'di o on' ma' 'di sticio 'fo fi so fatha ma' hynna 'da- nath hynna neu' fi sylwi waw

t'od fatha 'di 'di fan ddim yn startio. Ie. Ti'n hwyr i gwaith. O ma' so an' so ti 'di anghofio neu rwbath. Oce. O dwi'n cau anghofio neud petha. Ne' ti'n hwyr yn rwla. O! A so by'... Ti'n drefnus rwyt? Be' ti feddwl? Na wel na Hannar ha- yy na. Ie. Na. Trefnus yn ffor bach fy hun. Oce. Dy ben bach dy hun ia? Yym a ma' bob dim yn myn' yn rong 'de? A 'dyn t'od pan ti'n fatha

rili agos. So ni 'di siarad efo mam hmm. am dy broblemau? O, graf. Go to. A ti hi, ia. A ti hi sy'n mynd gyntaf. Yndi, yndi. Mae ma mam a fi, mae gynnu ni'r berthynas agos mae erioed. Um, tod, yn tyfu fyny a falle mam yn ddod efo fi sgota ac efo dda. Ie, yeah, stwff fel as de. Ac um, mae ma mam yn dda. Mae mam wedi bod yn dda iawn fo fi o ran tod, tawelu dy feddwl di. Tod,

ddim y pobl yna. Mm. Fasa chdi'n cysidro therapi? Lle bod chdi wedi, di hwnna'n yeah, yeah. ni rannu fama. Yeah. Ond ydy hwnna, dwi'n gofyn hyn i pob sy'n dod um, ar y podcast. Byswn. As in, hwnna, yeah. hwnna di fatha pethau. Mae ma yna rhyw fatha, yn wedi bod dynion,

Ie o ran ie dwi'm yn gwbod be' 'di o. Dwi me'wl bod o 'di ca'l 'i 'di ca'l 'i frandio ella. A mae o dal yn mewn ffilms. Yndi. Mewn ffilms mewn petha fel 'a 'de. Americanaidd weithia. Americanaidd 'de. O dynion mewn cotia gwyn yn dod i dy nôl di. Ie dwi gwbo. A roi jab yn dy... Ia. ...braich di ne' be' bynnag. Ia. O come on ie. Ie dwi gwbo. Fatha Mae gan... Mae eisiau moderneiddio fo i radda, does? Oes. Chos, be di hyn wan, da? Ie. Yeah. Really? Ie. Yeah. Be di hyn wan, da, yeah. ydy esiampl yeah. o therapy. Dyna da ni'n neud, da ni'n okay. siarad pethau amdan. Yeah. Ti'n gadael nhw allan? Ti'n gadael nhw allan, trafod, rwy'n clus di wrando. Yeah. Os rwy'n yn gwrando ar hwn wan, iawn, ac yn mynd, to bed, dwi'n di siarad fo rhys, da, es oedden ni'n ysgol feithrin. Ond dwi'n teimlo'n

drws yna. Wel ie ma'n ma' ie ma'n bwysig ma'n bwysig. Ti'n gwbod sut i fetru dy ôl dy hun. Wt ti ie ti ti ti'n dod i nabod dy hun dw't? Wrth chdi dyfu fyny. Ie. Enwedig fatha swn i'n troi rownd a deud 'tha wrth rywun wrth fi fy hun yn yn ddeunaw ŵan swn i'n deud o fatha t'od o... Ie. ...pam o' chdi'n botlo fe gyd i fyny? Ie. Jys siarad jyst fatha t'od fatha... Ie. ...mo'n iawn mynd am banad efo dy fêt di. Ie. T'mo'? A deud hyn i gyd a blyrtio a fentio 'de? Ie. Fentio. Ie. Mae isio hynny. Ca deud dy ddeud de. A mae o'n iawn t'od achos dwi'n meddwl fydd 'na lot o bobl mae gennych chi lot o ffans i- ifanc does t'bo hefyd does? Oes ie. So ma'n bwysig a 'sach chdi ma' siŵ- siŵr yn licio rhannu hyn efo n'w ma'n bwysig bo' nw'n dallt bod o'n oce i ga'l diwrnod crap a mae o'n oce i fod yn nerfus a mae o'n oce t'od... Ie. 'Dan ni gyd yn gy- ca'l y diwrnoda yna a mae o'n Dydi o 'im yn ddiwedd y byd 'de? Na. Dydi o ddim yn ddiwedd y byd dydi? Marc ar bapur ne' os ti 'di gallu gneud hyn... Chdi. ...ne' 'di methu allan o'r llall ne' bo' rwbath 'im 'di gweithio allan... Ie. ...ne' bod rwbath 'di disgyn trwadd ne' be' bynnag 'de? Ie. 'Di o dal ddim werth fatha 'de yr fatha... Hmm. ...o this is it. Ie. 'De? A ma' ynna'n o Iesu sh- yn wrth fy modd 'da hynna'n ca'l 'i roid allan yna. Dwi gwbo. A dwi gwbo fedra i'm trwsio'r byd a a... Na. ...stopio petha... Na. ...horrible digwydd ond bod bo' 'na ryw bo' 'na ryw t'wo' a mor anodd achos dwi 'im 'di bod yn y sefyllfa 'na. Na. Dydw i ddim wedi bod... Ie oce. ...yn y sefyllfa 'na. Hmm. Am be' bynnag reswm. Ie ie. Iawn? A 'swn i'n feddwl 'na hwnna 'di'r peth mwya ofnadwy yn y byd. Ie. Ie. Ond ie ma' fatha ma' ra- ma' raid ni sôn ia? Ma' raid i ni sôn am hogia ifanc yn yn cymyd 'u bywyda achos dyna pam dwi 'ma ia? Dyna pam dyna pam dwi isio yym achos ma' ma' hynna... Peidiwch â peidio deud... ...ma' raid bo' 'na rwbath allwn ni neud. Ie.

be' bynnag a ti'n isal. Ie. A ti'm isio mynd o tŷ ti'm... Ie. ...isio gweld neb ti yn dy wely bla bla bla. Yym ond fatha petha fel 'a 'de? Hmm. Fatha t'od mae o yn pasio 'de? Yndi ho- ma' 'di o. Mae o'n pasio 'de? Ie ie. Dydi o 'di o'm yn myn' i fo' fel 'a am byth t'o' ma' ma' 'na bobol allan 'na i helpu... I helpu. ...ag felly... Felly ie. ...a dyna pam bod o mor bwysig bo' ni'n siarad am y peth ag yn neud o'n normal i siarad amdan. Ie. Ie. Hollol hollol hollol bwysig.